anga ari makuwerere pabelvedere teachers college apo zvikwata zvabva kumaparastatals akasiyana-siyana anobatira mubazi rinoona nezvekufambiswa kwezvinhu pamwe chete nezvivakwa pamwe chete nezvikwata zvakabva kuchikomba east rinova dunhu raonarable mona mp zvapinda mumitambo yakasi yakasiyana-siyana yewellness. Mapoka anga aripo anosanganisira NRZ, CMED, Zinara, ACZ uye Ministry of Transport and Infrastructural Development. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvinhu pamwe chete nezvivakwa vanoremekedzwa VaMhona vataura ivo vakati mitambo iyi iripo pakuda kumutsiridza vechidiki kuvaka ramangwana ravo rakanaka pamwe chete nekuvadzivisa kutora zvinodhaka ngativanzwe vanzwei vachitaura tauyazve nevanhu vekuchikomba east constituency eh, patakaita e, mutambo wedu wegore takasarudza nyanzvi kubva kumawadzi edu ose e, muchikomba ari 14 muchikomba east e, tikasarudza vanga vachitimirira nhasi kubva kuqueen soccer netball nesoccer asi chinondifadza ndechekuti ingindira rezvatiri kuitira izvi tinoona kuti isu chekutanga utano hwedu sevanhu asi tiri kutora nhau yemasports sebhizimusi rekuti munhu anofanira kuziva kuti kana achitamba bhora chokwadi zvinova zvinhu zvinogona kupa pundutso mukati meupenyu ndofanira kuti maona mapazi ose eh, maparaspitals edu ah, auya neuwandi hwawo vachi kuta mhuri yechikomba east mukuru anoona nezvewellness mubazi rekufambiswa kwezvinhu pamwe chete nezvivakwa amai lorain mbodza vaonesawo zvakakoshera mitambo iyi muvanhu nhasi tiri pano pa um, belvedere teachers college pataungana seministry of transport and infrastructural development uh, tanga tichibatana nechikomba east constituency nemaparastatals edu kuno kuministry tichiita esports tournaments physical fitness ndeimwe uh, mhando uh, yewellness yatiri kupromota saka izvozvi takaona zvichibatsira kuti zvino uh, zvinoita uh, kuti utano hwevashandi hunge huchichengetedzeka vasarware rware uye vave productive pabasa uye tinoona kuti zvinhu zvinonyanyisa kubatsira zvakare panhau dzemental health munhu akauya kumasports anodzokera ane pfungwa dzaita renewed dzaita uh, rejuvenated tawana mukana wekutaura nemacoach pamwe chete nevatambi vakasiyana-siyana ngativanzwei vachitaura zvavanofunga pamusoro pemitambo yatambwa muzuva ranhasi ndikufarira kuti vechidiki vari kuwana kuita uye vanhu vakuru tiri kuwana zvekuita nyaya yedrug yesubstance abuse inotoitawo shoma nekuti vana vari kuramba vari entertained saka a ah, ndiri kufara bos onarebo vari kuita kuti vana vedu vaone zvekuita ah, nyika yedu irambe ichienderera mberi uchaona kuti nyaya dzedrug yesubstance abuse dzoramba futi dzichidzikira
zvinoita kuti tivandudze vana kunyange nevari kumamisha vawanewo zvinovaitira kuti ramangwana ravo rive kajeka vawane zvinobatika muupenyu ndoda kutenda kuna honarebu mhona nezvavandiitirawo nezvavaitirawo futi nezvavaitira vamwe saka ini ndoti pane shuviro changu ndizvoda kuzotambirawo nyika yedu bhora pazvikwata zvese zvatamba chikwata chimwe nechimwe chapiwa mubayiro unoenderana nemabudiro achaita pamitambo iyi vatora mukombe Queens Soccer, chikwata chechikomba chawana mubayiro we-1100 us dollar vatora mukombe kunetball chikwata chenrz chawana mubayiro we-960 us dollars uye chikwata chatora mukombe kumens soccer eacz yawanawo mubayiro we-900 us dollars mibayiro yose iyi yabva kuna honorable mona ndino wenyu mutori wenhau wevaeado Escom Chiedza Nyabadza ndiri kuBelvedere muHarare.